Lake Bosomtwe ne osutadeɛ papa a ɛwɔ Ghana ha yɛ ɛwɔ Bosomtwe Mansin no mu wɔ Asante Mantam ha. Nkuro nketewa dodoɔ bɛyɛ aduonu mmienu na atwa Lake Bosomtwe ho ahyia. Lake Bosomtwe da Abono kuro mu. Amanfoɔ yɛ a wɔwɔ hɔ nom yɛ Afaarefoɔ. Wɔn doɔ yɛ bɛyɛ apem ne ahanum. Yɛ a nsrahwɛ so kɔnkan paa yie paa wɔ hɔ. Sɛ wokɔ lake hɔnom a, yɛ obiara yɛ hɔnom a wobɛnya de adwodwo wo ho na wasan so agye w'ani. Lake Bosontwe ka osutadeɛ dodoɔ bɛyɛ nsia ho yɛ a UNESCOfoɔ wɔn de wɔn nsa ahyɛ aseɛ. Ɛka osutadeɛ ahodoɔ mmiɛnsa yɛ wiase afa no nyinaa wɔn anim sɛ ɛwɔ ɔman mu ha. Sɛ woyi Lake Bosontwe si nkyɛn a, yɛ ɔbea yi a ɛwɔ Western North mantam mu ne Songor yi a ɛwɔ Nkran mantam. Ateteasɛm kyerɛ sɛ wɔ afe apem ahansia ne aduanan nwɔtwe mu, 1648, na Osutadeɛ Bosomtwe ho nsɛm baeɛ wɔ aberɛ a ɔbɔfoɔ bi kɔɔ Hayɔ na ɔkɔbɔɔ ɔtwe bi tuo. Na ɔtwe no tuo yi a ɔbɔɔ no no, ɔtwe no piraeɛ. Na ɔdii ɔtwe no akyi nkakrankakra kɔpem sɛ ɔtwe aduru nsuo ketewa bi ho Na wɔyeraeɛ. Wɔn akyire a ɔbɔfoɔ yi din de Akora Bɔmpe. Ɛyɛ ɔbɔfoɔ nwonwa paa enti ne kuro yɛ a wɔfiri mu baeɛ yɛ ɛyɛ Asanman no ɔyɛ n'adwene sɛ wɔnsan so nkɔ hɔ bio. Ɔtenaa su ketewa yi ho yɛ a wɔtoo ne din Bosom Twe. Akwaamuhene yɛ ɔwɔ Abono, Nana Akyeman. ɔkodɔm wɔ ho nkyerɛmu pii ma yɛn. Nsuo no ho abakwasɛm kakra ara ne sɛ, bɔfoɔ bi a ɔbɛhunu nsuo no no, na yɛfrɛ no Akorabɔmpe. Akorabɔmpe no ɔfiri Kokofu Asaman, ɔyɛ Kokofu Asamanni, na n'adwuma a ɔyɛ ara ne hayo. Nti ɔne ne yere Saniani Adwako na ne kraman baako na ɛka ne ho, kraman no yɛfrɛ no Daakye. Enti wɔn deɛ nwura mu na wɔn te de yɛ hayo no. Wɔn pɛ baabi a wɔn nya nam no a ne yɛ ho bi a bosom mmiɛnsa na wɔn aboa ano a na wɔn de kɔ edwa. Enti ne yɛ frɛ hɔ Naaso. Ɛhɔ na na wɔn ɛho yɛ nam yɛ biribiara. Enti da korɔ na yɛ Kwasiada na ɔyɛ nso ɔkɔpɛ ɛnam. Enti ɔnam kwaeɛ no mu ara kyini kyini kyini kyini wɔ anya bi. Enti ɔdaa n'ani a ɔba na ɔhunu sɛ ɔtwe. gyina hɔ na ɔtow ne tuo. Ɔtow aboa no tuo no, tuo no sɛdeɛ ɛsi toeɛ no ne sɛdeɛ ɛsi bɔɔ aboa no, na ɛsɛ nka aboa no wuo, nanso aboa no anwu. Enti ɛyɛɛ bɔfoɔ no nwanwa ma ɔdii aboa no ne mogya no akyi toaa no saa kɔduruu baabi, na ɔkɔeɛ na ɔtwee no gyina hɔ. Na ɔgyina nsu ketewa bi te sɛ fish pond. Na ɔduruu nsuo no ho no, na nsuo no Emu no yɛ tia a aboa no nan gyina mu nyinaa ohu nti kwansiri na ohunu sɛ ɔtwe no ayera wɔ nsuo no mu nti ne yam hye no paa na ɔse ei ɛdeɛn na mahunu yi nti hɔ na ohunu sɛ na ɛyɛ Kwasi dɛm nti ɔyɛ hu bibi ne saa nti na ohunu sɛ nsuo no na apaterɛ wɔ mu. na wɔayɛ sɛ wɔbɛyi baako ama no kraman no. Nti wɔyii akraman no weeɛ no, wɔyii bɔdwoma na ɛfirii mu, wɔwee ne nyinaa. Nti dii bɛyɛ nnansa na kraman no ho yɛɛ ara na ɛyɛ fɛ no huu sɛ, sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔwie a ɔbɛwuo. Na wɔyɛ sɛ deɛ ɔbɛba abɛbɔ ne wura amaneɛ. Nti ɔbɔɔ asaman na ɔde bɛto asaman hene no mu sɛ wakɔhunu nsuo bi, ɛte sɛ fish pond, nti n'adaworoma, ɔbɛbɔ no amaneɛ. Ankyɛ na akyem bɔfoɔ baako ɔsɛ yɛfrɛ no Kwame Akyemampa ɔno nso so bɛhunu the same nsuo no akɔ bɔɔ ne hene amaneɛ na na ntom nti na deɛ akɔ yɛ ne sɛ wei abɛhunu wei abɛhunu nti ɛbɛyɛ ko na ɔko na wonya a wafa Asaman hene kɔbɔ otumfoɔ amaneɛ sɛ asɛm a na de hyia bɛka kyerɛ no yɛ wɔ Asanteman mu otumfoɔ nso na ne dea ayɛ ko na otumfoɔ sɛ sɛ sɛ Asanteman yɛ kɔ ko ne mmienu nso so worehwɛ toɔ mu a ɛnyɛ yie. Enti sɛ ante ɛɛ Asaman hene bɛtumi de ne dɔm akɔko adi nkonim deɛ a, ɛnneɛ nsuo no wɔde bɛhyɛ ne nsa. Na n'Asaman hene gye penee na na ɔbaeɛ. Nti ɔbaeɛ a ɔyɛ ahoboa a ɔkɔ ko no, ne hene baako na yɛfrɛ no Ntwafoɔ hene. Ntwafoɔ hene na ɔno wɔ ne kuro a ɛdi Asaman kuro no animu. Nti ɔne ne dɔm retwɛn Asamanfoɔ no sɛ yɛ wɔn abɛka wɔn ho na wɔn ne akyemfoɔ no akɔko. Nti Tɔfohene dɔm no twɛɛeɛ a na Saamafoɔ no mma. Nti wɔn yɛɛ sɛ neɛ wɔn bɛbɛyɛ akyi abɛhwɛ neɛ nti a Saamafoɔ no akyɛ. Nti wɔn yɛɛ sɛ yɛɛba no, Saamafoɔ nim sɛ akyemfoɔ no na ɛɛbɛbɔ ɛɛbɛfiri wɔn awura nti wɔn to guu wɔn ara nkɔɔfoɔ so ma ka nnipa baako pɛ, ka Twafoɔ, ka nnipa no nyinaa nkesaeɛ. Ntsi ma asanman no ani beree, nna ɔsɛ nna yɛko hɛn yie. Yɛyɛ ahwɛdɛ a adehyeɛ deɛ nneɛ yɛbɛ deɛ ɛbɛsi ɛbɛsi ɛna wɔn de ɛkɔɔeɛ a wɔn ne atemfoɔ de kɔsi ani. Na ɛberɛ a wɔn ntɔkwa no kɔ soɔ na atemfoɔ no wɔ bɔn mu nti asanmanfoɔ tu tuo no a na atra atemfoɔ no. Atemfoɔ no nso tu tuo no a ɛsiane sɛ asanmanfoɔ no wɔ soro nti na ɛkum asanmanfoɔ no nti na ayɛ awerɛho. Saa mmerɛ no na ɔhemaa a ɔwɔ asanman na yɛfrɛ no Nana Takuesa ɛna ɔse na adɛn na Mommummuni aboɔ yi a ɛwɔ hɔ yi ngu wɔn soɔ. Ɛtue yi moto a, na ɛtwe afa wɔn so nko ara na wɔrekum wɔn. Ɛhɔ ara na yɛyɛɛ yɛn adwene, Sasamanfoɔ yɛɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛmummuni aboɔ no. Enti sɛ nnipa bɛyɛ aduasa, aduanan a, na yɛafa boɔ no baako na yɛamuni. Wɔmuni na ɛtumi kum nnipa bɛyɛ 200, 300 na wɔde kum atemfoɔ no ara maa no kaa kakra bi na wɔto hyɛɛ wɔn so. Enti wɔkɔeɛ ara kɔduruu kuro bi na yɛfrɛ hɔ Dɔmpa. Ɛhɔ na na atem hene no te a ɔreto dame. ɛna wɔn kɔ soo ne mu ne yɛtwaa ne ntini nti wɔn de sika ato ne mene o sɛ hyew no o sɛ ɔhene ntoo sɛ ɔyɛ kooko ɛna yɛfrɛ no ntoo kooko nti ɛkɔbɔ asaa no wɔn de ne ti no ɛkɔkyerɛ otumfoɔ wokɔ sa na wodi nkonim nso ɛwɔ sɛ wotwa ne ti no ade kɔkyerɛ na otumfoɔ sɛ ne ɛbɔ sɛ ɔtwerɛ no mede ahyɛ wɔn nsa nti mene o kasɛ asaman hene wɔn yɛfrɛ no ɔkɔgye asuo Ɔhene biara nni hɔ a wako agye asuo. Asaman hene na ɛde ɔko gye asuo. Ɔko yɛ na ɔgye yɛ na ɔde kɔkyerɛ otum a ɛnɛ bosonhwɛ yɛ nyinaa yɛte ho. Nti mo baeɛ a nsuo no na mo akɔsɛm saa na ɛteɛ. Nneɛma a ɛwɔ ho a ɛɛ tete no yɛ mfa nkɔ mu na ɛnɛ nnipa dɔɔso nti akɔ yɛ nneɛma bebrɛ no. Tete hɔ no na sereba a ayɛ tuntum yɛde asi gya so yɛ mfa nkɔ nsuo no mu. Wo didi wie a wo nkyɛnsee. a sɛbe nkwaa ne nneɛma wɔ mu no yɛmfa nkɔ nsuo no mu. Ɔbaa bu ne nsa a ɔnkɔ mu. Adeɛ a ɔbaa adware mu wɔmfa nkɔ nsuo no mu. Na yɛmfa toa nkɔ nsuo no. Toa no deɛ na ɛyɛ hu koraa. Nti kwan a abɔfoɔ no hunu ɔtwe no na ɔwɔ nsuo no mu na ɔyeraeɛ no, ɛmaa abɔfoɔ no ani baa ne ho sɛ, Ei, ɛnneɛ nsuo no, ɔyɛ nsu bosom. Ne twe no no ne saa aboa yi a metuu no tue yi nti ɛneɛ na nananom keka bom neɛ na yɛyɛ kwasiara deɛ bɛfrɛ no akwasi bosom twe. Nsrahwɛ ne nnamyie ne dwumadie yi a ɛkɔ so wɔ beaeɛ hɔ. Nnamyie ne dwumadie a manfoɔ yi a wɔnom wɔ abɔnɔ ɛboɔ ma mo so nsa tumi kɔ wɔnom ano na afei so nsrahwɛ so boa ma wɔnom nya sika. Nanso covid 19 yareɛ baa yei ɔmanfoɔ no kyerɛ sɛ aha adwene pɛɛ yie paa. Wɔnom a wɔn ɛde nnua nwene adeɛ ne wɔn a wɔn ahɔgye bea nso kyerɛ mu sɛ covid yadeɛ no aha adwene. Owura Blessed Amponsah yɛ panyini wɔ Lake Inn Hotel, ɔne yɛ di nkɔmmɔ. Covid no baeɛ no aha yɛ paa, mankaa na ɛboa na tourist no wɔnhyɛ da mma because mohwɛ a nnɛ ha nyinaa yɛ empty nka lake side deɛ nka wonnim sɛ nnipa ba bɛgye wɔn ani bɛ relax bɛ release stress but ha yɛ empty like wɔn nnim sɛ Lake Bosontwi mpo wɔ wiase ɛnyɛ biribiara sɛ covid no nti a nti ɛsɛ sɛ nnipa bɛyɛ dɛ bɛwowɔ basin ne mpaneɛ no na aban no bɛtumi abie yɛ na nnipa aba Nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ Buronya yɛbaa yi deɛ na amanfoɔ bebree a wɔwɔ mpaneɛ no yɛtumi abue na yɛso a yɛwɔ ha sɛ yɛtontɔn nnoɔma ɛra ne hotel ɛne nnoɔma no nnipa ayɛ dɛn aba na yɛso anya kakra de bɛhwɛ abusua ne yɛn mma ne adeade nti daa na mesrɛ. Ɛyɛ musuo sɛ ɔbaa a wabu ne nsa bɛkɔ osutadeɛ yi ho. Wode ɛtoa, dadeɛ, anaa kodoɔ bi a ɛhia bɛka nsuo no ani. Ɛnam saa nti no, afaafoɔ yi a wɔkɔ nsuo no soɔ wɔ ɛyɛ kodoɔ yɛ a wɔn de kɔ so wɔ hɔ. Kodoɔ yi wɔn de nnua na ayɛ yɛ a wɔbɛtena so. Wɔn san so wɔ boat a wɔn de dwuma wɔ lake yi nso so. Assembly member yɛ a wɔwɔ Abono electoral area yɛ Owura James Akwasi Adei. Ɔno nso ne nsɛm bi to dwa yɛ a nyinaa fa mpuntuo a Ɛwɔ sɛ aban hwɛ ma ne ba wɔ Lake Bosontwe ho. Yɛka Asanteman mu po a ɛne Lake Bosontwe. Deɛ yɛresrɛ aban nso ne sɛ ɔbɛtwa n'ani ahwɛ ɛyɛ Bosontwe yɛ kwan yi. Na ɛtɔ so bio mu nso, tourists no ba a, wɔn nnya even recreational ground bi a wɔn de bɛdi. Wo ba a yɛsɛ ei nena mɛtua sika wɔ soro hɔ nanso me ba a menhunu hwee. Ɛno nso, wɔbɛtumi aboa yɛn ama dwumadie bi nso saa akɔ so ama nipa no ɔba a n'ani agye sɛ ɔbɛba abɛhwɛ Lake. Kane no na aborɔfo ba ha paa nanso saa berɛ a me ne mo kasa yi covid no nti ɛso ate. Ɛwom sɛ covid no firi hɔ a wɔbɛsan aba bio.
Panyini ɛma boat wura nom ɛyɛ Owura Samuel Abrakwa, wɔno nso ɛne yɛ di nkɔmɔ ɛfa ɔhaw a Covid 19 yareɛ no ɛde abrɛ wɔn. Tourist no deɛ wɔn ba hanom a wɔn yɛ safe na first no deɛ na yɛnya nipa kakra. Na nnansa yi no, ɛnam Covid nsɛnsɛm no nso nti, ɛso ate, wɔn mma koraa. Adwuma no akɔgyina weekend, Sunday, Saturday, ɛno na ɛyɛ wɔn ba kakra nso ɛnyɛ. But ɛhɔ na ɛyɛ yɛnya sika kakra. But seesei a Covid no nti, nnipa no wɔbaeɛ a na wɔsuro. Ɛna sɛ wɔhwɛ ama yɛntumi mfa nnipa dodoɔ nso. First no nka yɛtumi fa ten, eight, sixteen, but seesei a no, nnipa no. Ohu sɛ wɔbɛfra nnipa bɛboro faefo a, na ɔtwetwe ne ho ɛnam yareɛ no nti. Ɛno nso ayɛ adeɛ a ɛreha yɛ wɔ ama yɛ yɛ adwuma no a yɛyɛ no so ɛso ate.
Wɔn a wɔde dwuma fa nsuo mu nam ho nso ne me dii nkɔmmɔ. Mayɛ deɛ ne sɛ.
Beehyɛ no, yɛtotɔ bi. Yɛbɛma no kɔfa ba a, na yɛasoɛ atotɔ. Na ɛnnɛ yi, ebi nni mu saa. Ɛho asɛm ayɛ den pa ara. Ayɛ kakrakakra. Nti yɛsrɛ adɔfoɔ, yɛn papanom sɛ yɛsrɛ yɛn a, da yɛn nsuɛ no mu nyɛ. Wɔmmɔboa yɛn na nam kakra no de mmrɛ mu. Na yɛsoɛ mmerɛ yi nso no, yɛnya bi atɔ akɔ akyima na yɛde ahwe yɛn mma.
Akoamu hene mmaa abono ɛyɛ Nana Agyema Ɔkodɔm wɔde nsɛm ato dwa yɛ nyɛ fa lake no hia hia sɛ mpanyinfoɔ hwɛ na nea ɛhia biara nsakyeraeɛ nso ɛba ɛwɔ ho. Adesrɛdeɛ ne sɛ
Ɔbampanin Nana Addo, kuro yi yɛbɔ n'aba so sɛ wayɛ ɔbaeɛ wayɛ bi ama yɛn na aka bi nso. Yɛnim sɛ ɛberɛ a aka yi a mfie mmiɛnsa ne kakra yi deɛ ɛwɔ nsa ntwa n'anim mmra Lake Bosontwe titiriw Abono sane sɛ ɛberɛ a wɔpɛ akonnwa no ɔbaeɛ. Baabi a na wɔyɛ ara na yɛbɔ mpaeɛ ma no ɛna ɔkɔɛ nso ɛyɛ yie nti nka ɛɛ ne taab no bɛso deɛ a nka ɔno amra na nka wɔyɛ biribi na wɔmfa nhyɛ wɔmfa nhyɛ yɛn animuonyam na yɛn nso ɛnyɛ yɛn nkae dum ma no sɛ na n'ado baa ha bɛpɛ akonnwa a wɔnyaeɛ wɔkɔ na wɔde saa adeɛ wei baeɛ a ayɛ nkae dum ama no.
Sɛ ɛba no ahobammɔ ho nsɛm a ɛyɛ a na ɛhia paa titiriw nsrahwɛ biaeɛ. wɔnom a wɔn kɔ nsaeɛ biara mu nyina hia ahotɔsoɔ ban ahobanbɔ nsɛm mu a ɛnam so ama Kontaase Mansini Police Commander DSP Eric Akwaboa nso kasa de fa ahobanbɔ ho nsɛm ho wɔ Lake Bosontwe ne nhyehyɛeɛ a wɔnom de agu akwan mu. Corona virus yi yɛnya ho aduru a I mean ɛkɔ fam no eh, yɛwɔ gyidie bi sɛ eh, mfie a ɛwɔ yɛn anim yi eh, bi a na eh, yɛrelaxe restrictions no a nipa bɛyɛ dɛn ɛbɛba bebree ɛno nti yɛsi police station a polisifo wɔ hɔ a 24 hours ɛɛ wɔn provide security yɛasen asi police check point ɛwɔ kwan no so a cars a ɛrekɔ lake front hɔ no wɔn gyina wɔn sɛkye wɔn nti ɛnam saa nneɛma no a ɛɛ polisi ɛde agu akwan mu no ama saa criminal activities a ɛkɔ so ɛwɔ lake no ɛso abrɛ ase ɛna mfiri nansia so ɛrekɔ yi. Yɛne hotel managers a wɔwɔ hotel wɔ lake no ano bɛdidi nkɔmmɔ na wɔatumi a provide private securities sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nso bɛboa na nnipa a wɔbɛdeda wɔn hɔ no, wɔatumi ayɛ dɛn abɔ wɔn ho ban. Yɛwɔ patrol team a anɔpa ne awia ne anwummere nyinara Ɛɛ, yɛwɔ ha. Ɛno nti sɛ biribi si na sɛ wɔfrɛ yɛn nso a, yɛtumi kɔyɛ wɔn mmoa.
Ɛkwan yɛ a ɛwɔ ekuro yale bosontwe ɛdamuo no so no akɔyɛ asɛm kana paa, ɛho nsɛm no akɔyɛ kana. Enti ama amanfoɔ dodoɔ no ara no, sɛ obi pɛ sɛ ɔkɔ hɔnom a, na akɔyɛ no ɔdanda, ɛfiri sɛ wɔdwendwene ɛkwan koro a wɔbɛtumi afa so de akɔ akɔduru na wɔasan nso de aba. Ɛnam so ama bosomtwe mansin DC yi, Owura Twese Pasuni ne yɛn adi nkɔmmɔ fa akwan no so ho nsɛm.
Bosomtwe yɛ baabi a ɛhia. Aba no paa efisɛ ɛyɛ tourist center ɛyɛ a Ghana ha ɛdi mu paa na baabi a ɛha yɛ ne sɛ ɛhɔ akwa no ɛnsɛ ɛfata ɛnfa ɛnyɛ papa sɛ deɛ ɛpɛ no but nyame da Roma abae ɛyɛ kwan ayɛ mekɛseɛ koraa yɛyɛ no four lane asphalt ɛyɛ a yɛfiri aseɛ ɛde firi Kumasi ba. Sisi a, first paa na nka na ɛkwan no yɛde si Abidjan nkwanta but abae akyire mu de kɔ daakye bɛtra daakye bɛtra Kuntanse na yɛayɛ kɔsi Nyamena junction nti hɔ na Nyame nya adom a yɛbɛnya asphalt four lane Na abɔno nso so deɛ no nso yɛbɛyɛ but ne bɛyɛ no single road ɛno nyɛ double ɛyi dual lane ɛyɛ ɛbɛyɛ single road ɛno nso bɛyɛ no asphalt ɛti sɛ wokɔ ha na adeɛ a wobɛbrɛ kora nipa sɛ wokɔ visit a wobrɛ kora ama wo car ɛkɔ sɛe ti no adeɛ ɛhia paa ɛfiri sɛ ɛkwan no yɛ a obi a ɛkɔ ha a wobrɛ koraa. Wobɛkɔ abɛ sisi a na wasan akɔdu akɔ.
Owura Sumi ne adi nkɔmmɔ yɛ ɔkasa fa nhyɛeɛ a wɔn de agu akwan mu a ɛma Lake Bosomtwe abɛyɛ beaeɛ a ɛdi kan kura ɛba no nsrahwɛ bea nso a. Na deɛ ɛdi hɔ nso sɛ, wohu sɛ nsuo no ɛbɛyɛ yie agye sɛ nnua wɔ nsuo no ho. Nnua na ɛma nsuo tɔ ma nsuo gu mu. Yɛhu sɛ nansa yi, nnipa bebree atwitwa nnua no. Nti yɛn nso yɛne manhyia. Palace ne Oliver Foundation ayɛ nhyehyɛe sɛ yɛdua nnua bebree wɔ nsuo no ano. Yɛpɛ sɛ yɛdua nnua bebree wɔ nsuo no ano a ɛbɛma ɛhɔ ayɛ kono, ɛma ɛhɔ bɛyɛ nwunu. Ɛma nso nsuo nso atɔ gu nsuo no ma nsuo no ayɛ kɛse deɛ sisi a asɛ baabi wɔ hɔ a awi kakra. Nsuo tɔ a mepɛ sɛ ɛbɛgu mu ma nsuo bebree aba mu.
Ɛho bɛhia sɛ aban de mmoa biara a ɛho hia bɛkɔ ama Lake Bosontwe yɛ ɛyɛ nsrahwɛ biara hɔ nom. Na afei nso wɔde nhyehyɛeɛ anaa dwumadie ahoroɔ bɛgu akwan mu de ama wɔn a